Y Cyngor Ceredigion yn rhai ysgolion... Ie. ...ac oedden nhw fatha moladron yn dwyn trysorau ac oedd y moladron da a'r moladron drwg a wedyn dyna pam oedden ni'n gwisgo fel moladron. Mae'r cyngor braf fel hyn wedi penderfynu i fod nhw'n cofio dod fan hyn i brotestio dros dyfodol yn ysgolion pentrefol Gymraeg. yn yn tystio i bwysigrwydd y mater yma. A wyddoch chi beth, pan dwi'n mynd o gwmpas cyfafodydd, mewn neuaddau pentre, mewn neuaddau ysgol, a gweld degau o bobl wedi dod ynghyd yn teimlo'r byw dros dyfodol addysg i blant a dros dyfodol i gymunedau, dwi'n meddwl, dyma'r bobl, dyma'r egni fydd yn adfywio'n cymunedau pentrefol Cymraeg. A be mae'r Cyngor yn wneud? Ydy'r Cyngor yn gweithio gyda bobl fel 'na? Na, rhoi slap yn eu wynebau nhw. Dan bwyseg yn y Cynulliad, ceisio yr ateb rhwydd, cau ysgolion. Rhoi terfyn ar gyfeillion y plant am eu hysgolion ac am eu cymunedau, a chanoli pawb, fel sydd o'n anifeiliaid bach. Dych chi yma i ddangos bod y frwydr ddim ar ben, bod y frwydr yn mynd ymlaen. Mae mor ladron yma. wedi penderfynu i bod nhw yn yr arfordir yn gallu yn gallu adeiladu cestyll sy'n costi lot fawr o arian ond os dyn nhw yn yy a ma' nhw'n dweud bod eich ysgolion pentre' fel chi yn costio gormod un reol iddyn nhw reol gwahanol i chi gyda llaw pan dwi'n deud môr ladron

Cyngor Ceredigion am cadw'r plant mewn anwybodaeth. Dwi'n deud i'r gwrthwyneb, mor bwysig yw hi fod y plant yn dod i deimlo'r cyfrifoldeb am ddyfodol eu cymunedau, am ddyfodol eu iaith, am ddyfodol eu hysgolion, bod y plant yn dysgu trwy brofiad, sut i frwydro, sut i ddylanwadu, dyna beth yw addysg. Mae'n bwysicaf oll i ni'n teimlo Mae yn y cymunedau lleol mae plant yn cael eu haddysg orau. Mae modd iddyn nhw berthnasu yr hyn maen nhw'n ei ddysgu yn y dosbarth gyda'r pentre a'r ardal o'u cwmpas ac mae pobl a chymuned Llangeitho yn ddigon bodlon i fod mewn yn ddyddiol i gynorthwyo plant i roi rhywberthynas i'r addysg maen nhw'n ei dderbyn dosbarth. Pe bai chi'n tynnu'r ysgol allan o'r ardal ac yn hebrwng y plant bum milltir neu fwy draw i Dregaron, er enghraifft o Fethania bydde fe'n daith deg milltir mewn a deg milltir mas, odi hwnna'n dda ar gyfer plant tair, peder, pum mlwydd oed? Nag yw. Pe bai chi'n tynnu'r ysgol allan o'r ardal ac yn hebrwng y plant bum milltir a mwy draw i Dregaron, a fydde'r ymrwymiad gyn gymunedau lleol i gynorthwyo'n addysg i plant nhw yr un peth? Dwi ddim yn meddwl. O safbwynt y Gymraeg, mae'r plant yn gadael Ysgol Gynradd Llyngeitho yn Mlwyddyn Chwech yn hyderus ddwyieithog, bob un wan Jac ohonyn nhw. Maen nhw'n gallu gadael yr ysgol derfyn dydd, mynd i'r siop leol sydd yn un Cymraeg ac yn medru prynu losin neu beth bynnag mae Mam a Dad eisiau ei brynu iddyn nhw. Trwy gyfrwng y Gymraeg! Gyda chau yr ysgol a gorfodi plant i deithio i ardal addysg arall i gael eu haddysg a'u iaith ddosbarth yn unig y bydd y Gymraeg i'r plant. Mewn ysgol wledig arall mae plentyn, a maen nhw'n gweud wrthon ni, o, gewn nhw ddim cyfleon mewn ardaloedd gwledig, mewn ysgolion gwledig. Mae yna hanner cant o blant yn ysgol Llangeitho nawr. Mae plentyn yn medru cael pob cyfle sydd gan plentyn mewn ysgol dipyn yn fwy. Nid cael eich dewis i fod mewn côr i chi'n cael mewn ysgol wledig, ond disgwyl eich bod chi'n cymryd rhan. Nid rhywbeth exclusive yw cael bod yn y tîm pêl-droed, ond disgwyliad. Ta waeth, yn rhinwedd yr astudiaeth, mae cynrychiolaeth o ysgolion pen-uwch Llangeitho a Bronant wedi dod at ei gilydd. i ddweud yn barod ein bod, i, i ddweud ein bod ni'n barod i gyd-weithio i arbed addysg gwledig yn yr ardal ac i ni wedi cynnig sawl gwaith i'r cyngor sir y bydden ni'n barod i aberthu, ie, aberthu y dair ysgol wledig er mwyn creu un ysgol ardal yn ngogle yn ne dalgylch Tregaron, a hynny er mwyn diogelu addysg gwledig ac yn ail er mwyn diogelu addysg uwchradd yn Nhregaron. Nid gweithio yn erbyn y Cyngor Sir yw'r bwriad, ond ceisio dod o hyd i ffyrdd i gyd weithio. Odyn nhw'n gwrando? Dwi ddim yn meddwl, ond i ni eisiau cydweithio er mwyn arbed addysg yn plant a'r ardal a'r ysgol uwchradd yn y pen draw. Ond ga i orffen? Sori, a wedi cadw pobl yma'n ddigon hir. Ond ga i orffen trwy ddweud, mae yn ein dwylo ni, mae'r dylanwad. Yeah. Penderfyniad gwleidyddol, dwi'n meddwl wedodd y gŵr o Bran Siân hwn hefyd, penderfyniad gwleidyddol fydd derbyn yr astudiaethau dychynnoddwydd ma'n y pen draw, ac yn nwylo ein cynghorwyr sir ni mae'r penderfyniad hwn. Ni sydd yn eu hethol nhw. Ac mae'n orfodaeth arno ni felly bwyso ar ein cynghorwyr sir ni i wneud yn ddigon eglur mai nid ysgolion tair 19 mlwydd oed yw'r ffordd ymlaen yn hwrjo plant at ei gilydd mewn corlannodd trefol. Mae'r adroddiad yn mynd o flaen y Cabinet ar Fehefin 15 ac mae'r cloc yn tician yn uchel iawn. Felly, mae fyny ni i wneud yr hyn